א גוט מארגן, גוט מארגן. דאנערשטאג, wow ס'איז שנעל שנעל געגאנגען דעם דעם וואך, ניין? דאנערשטאג פרשת וירא. ברוך השם איך איך באקומען אסאך פידבעק פון חלקה צוויי טייווא. איינער ווייזט מיר אז ס'איז געווארן פאר א ישיבה פון צען בחורים צו טויזנט בחורים אין איין וואך. און איך האב עס געהערט פון מיין חבר סרולי פון לאנדן, א גוטע חבר מיינער שוין פון יארן נאך אלס בחור, ער וואוינט אין לאנדן, ער זיין ארבעט איז ביינאכט, ער לויפט פון גאלדערס גרין צו סטענפארד היל, פארן אזעלכע שטרעקעס, ער איז אלרעדי קאוט אפ, ער האט שוין געקעטשט אפ אלע אלע שיעורים, מורא'דיגע הנאה געהאט, ספעשעלי ווען די נעכטיגע, ווען האבן מיר געהאט וועגן חרוזת? נעכטן? יא, די רעבעס, די רעבעס חל אויס זיין. און ער איז געווען זייער איבערגענומען, ער האט גערעדט מיט איינער פון די עלטערע סאטמאר אידן וואס געדענקען נאך אביסל די דיטעילס פון פון די תקופה. ער האט מיר פארציילט א מורא'דיגע שיינע מעשה וואס ער איז געוואר געווארן אזוי ביינאר דעיס, איך האב געזען דאס געלערנט אויך וועגן יבמות, וועגן חליצה, וועט איר חי רויזא ווען זי איז אוועק, זיך אוועק יונגערהייט, איר מאן דער סאמע היי ר הרב ר' ליפעלע האט חתונה געהאט נאכאמאל, יענע פרוי האט פארלוירן איר מאן, אבער אזוי ווי זי איז אוועק איז מיר געוואר געווארן אז ס'איז דא נאך א ברודער ערגעץ. ס'איז נישט געווען קיין קינדער, מ'דארף מאכן חליצה יבמה. די פראבלעם איז געווען אז די ברודער איז נישט געווען קיין פרומער איד. און קיינער האט נישט געוואוסט וואו ער וואוינט, וואו ער איז, וואס טוט זיך מיט אים. יעצט זי בלייבט יעצט, זי קען נישט יעצט חתונה האבן אנלעס מ'באקומט חליצה. וואס טוט מען דא? איז מען געגאנגען נעמען צו די חזון איש. און דער חזון איש האט געזאגט מען זאל קוקן און זוכן אין די און די סטעיט, אין די שטאט אין אמעריקא, פלא. אקעי, מיר געגאנגען מיר געזוכן, און לא מעט בלב מען האט אים געטראפן. מען טרעפט אים, מיר געווען אזוי העפי מיר האט אים געטראפן, זאגט מען אים אז, אז, יו נאו, דיין שוועסטער דארף האבן חליצה, וואס חליצה? די גלייבסט די אלע זאכן דאס איז אלעס פאנאטישע זאכן, ער האט צו זיי אפגעלאכט, געווען עס איז זייער א סיריעס זאך, זי קען נישט חתונה האבן אן דעם, האהא, אז עטס גלייבטס אין די זאכן דארף איך נישט ליידן, לאזט מיך אפ, לאזט מיך צורו, און וויפיל מאל מ'האט געפרובירט דארטן, שוין זענען געבליבן נאך א וואך דארט, געטרייט, געזען וואס מ'געט אים צו אנדערע מינע וועגן, און נאך א וואך קומט ער צו לויפן, און ער זאגט, ווי, ווי, זאג מיך נאר ווי, ווי, וואס, זאג מיך וואס איך דארף טון. יא, כ'וועל שוין זאגן, אבער וואס איז דער איך ווייס נישט, יעדע נאכט, כ'קען נישט שלאפן, אויב איך שלאף איין, איז דא עפעס א קליינטשיג אידעלע מיט א היטל, ער קומט צו מיר און ער ווארענט מיך און ער שרייט מיך אן. מען וועט אים אנגעבן אויס צום משל, מען וועט אים זאגן וויאזוי קוקט ער אויס, וואס איז געווען, מען וועט אים ווייזן א פיקטשער, דאס איז געווען חזון איש. חזון איש אליינס איז אים געקומען אין חלום און האט אים געהאלטען איין זאגן דו זאלסט זאלסט געבן דעם חליצה. האט מיך פארציילט סרולי די מעשה, אפאר שעה שפעטער זיך שיקט ער מיך א מעסעדזש, וואו, יעצט ווער איך געוואר אז היינט איז די חזון איש לשביר צייט. סאו זעט מען אסאך מאל אז א סטארי קומט אן פונקט נעכטן געווען איר יארצייט היינט איז זיין יארצייט. זכות יגן עלינו. שוין, זאגט די הייליגע תורה. ויפני משמים אנשים, מען האלט שוין אינמיטן יעצט וויאזוי דער אייבערשטער זאגט פאר זיינע פאר די מלאכים אז איך קען נישט דאס טון, וואס הייסט איך קען נישט דאס טון, די אייבערשטער קען אלעס טון, נאר די אייבערשטער לערנט אויס עפעס דא, מען דארף זיך רעכענען מיט מיט אנדערע מיט אנדערע אויך, און כאטשיג ער איז א יומען, איך באראט מיך נישט מיט קיין יומענים, קיין יומענס, אבער ער איז א מאמין, און ער איז א אב, א טאטע פון אלע פעלקער, און נאך מער, עס שטייט פון חתם סופר אז והי' יושב תחת א ער איז זיצן דארטן פארוואס וועגן ער געדארפט הילינג פאר אים איז געווען די בעסטע זאך צו זיצן און צו זיין אונטערן זון כחום היום און ער איז געגאנגען די אפעסיט פון זיין פון זיין ניד וואס ער געדארפט טון והי' עומד ער איז געשטאנען איבער די תחת האילן וואס איז נישט גוט פאר אים סיי די שעד און סיי די שטיין ער איז געגאנגען אוט פון זיין פון זיין פון זיין קאמפארט זאון פאר געסט פאר אנדערע, דאס איז געווען די גדולה וואס ער האט געטון, אברהם איז געווען די מלאך חסד, אז ער איז ארויס געגאנגען פון זיינע מדריגות ווי ער געדארפט ווען, ער איז געגאנגען אין, סאו עס שטייט פון פנים יפות מיין איך אז עס איז אריין ער איז אריין אין די גדר פון מלאכים יעצט, ווייל א מלאך איז א עומד, א מענטש איז א הולך, א מענטש גייט ארויף אראפ, א מלאך איז א עומד, בלייבט אויף זיין פלאץ, סאו די והי' עומד מיינט צו זאגן ער איז געווען א בחינה פון א מלאך, און דעטס וויי מען האט געשערט מיט אים די סיריעס אינפארמעישן דא וועגן וואס מ'גייט דא טוהן. סתם האט מיך איינער דערמאנט די תורה, האט מיך געזאגט די תורה, ר' ברוך האט מיך געזאגט די תורה, האט ער מיך געזאגט אז היינט נאכט די יארצייט פון רבי שלוימעלע, ביי די וועי נאכן שיעור הר מנח גיי איך גיין צו ר' משה הכהן, און מ'גייט פארברענגען אביסל זינגען, איין און דרייסיגסטע יארצייט, טייל נא רפאנו לה, די וועלט דארף הילינג. און סאו האט ער געזאגט דאס איז דאך געווען די בחינה וואס רבי שלמה איז געווען, ער איז ארויסגעגאנגען פון די מדריגות פון ער האט דאך געקענט זיצן און לערנען א גאנץ לעבן און ביי רבי אהרן קאטלער איז געווען א א מסמיד עצום א גאון און איז ער אראפגעקראכן און געגאנגען ארויס פון זיין מדריגה ווי ער פאר אים איז געווען קאמפארט זאון און איז געגאנגען פרובירט צו העלפן אנדערע אידן, דאס איז געווען זיין ארויסגעגאנגען פון דעם ווי יושב כחום היום און איז געגאנגען א געווארן א עומד ארום ס'איז א מורא'דיגע בחינה דאס וואס. נישט יעדער איז זוכה צו עס, ער האט עס, ער האט עס געטון, ער האט זיך ממש מפקיר געווען זיין, פאר זיך, ער האט אליין געזאגט, כ'האב מיך, ער האט מפקיר געווען זיין גן עדן פאר אנדערע אידן, מיין פעטער האט אים אמאל געפרעגט, שלמה, איז דאך דא א הויז, איז דאך דא נאך א וועלט, איז דא א גן עדן, איז דא א עולם ה, עולם הבא, וואס. ער האט געזאגט אז כ'בין מסכים צו זיצן אויף גיהנום. זאגט ער, איז דא זיך. כ'בין מסכים צו זיצן אויף גיהנום אבי מ'זאל נאר עפענען א טיר'לע איך זאל קענען זעהן דאקטער ריטשי אין גן עדן. דאקטער ריטשי איז איינע פון זיינע גרויסע, איינע פון די בתשובות וואס ער האט געמאכט, וואס איז געווארן א צדיק, ער לעבט נאך היינט אין ארץ ישראל, א איש צדיק ממש, א עובד השם. זאגט ער, מיין גן עדן וועט זיין אז איך האב מיר א טיר'ל זיך קענען זעהן וויאזוי איר זעהט זייט, דעטס איט, איך דארף נישט גארנישט. אזוי ווי צדיקים האבן געזאגט, איך דארף נישט קיין גן עדן, איך דארף נישט קיין גיהנום, איך וויל דיך נאר דינען. שוין, ויפלו משם האנשים, און זיי האבן זיך דארטן, פון דארטן אוועק געקערט די מענטשן, די מענטשן מיינט צו זאגן די מלאכים, וילכו סדומה, זיי זענען געגאנגען צו סדום, זיי האבן געהאט א שליחות. ואברהם אוי דעני עומד, לויט די פשט וואס מ'האט פריער געזאגט איז נאך אלץ געווען די בחינה פון עומד, אבער פשוט פשט איז נאך געשטאנען א עומד לפני השם, עס איז נאך געווען פאר די אייבערשטער, ווען די אייבערשטער האט נאך געהאלטן מיטן כאילו רעדן מיט אים, והספני מתימן גבריא, ועזולי לסדום, ואברהם עד כאן משמש בצלו קדם השם. ויגש אברהם ויאמר, און אברהם האט זיך דערנענטערט צום און צום אייבערשטן און געזאגט אזוי, און פון דא זעט מען א מורא'דיגע זאך, אסאך מאל זעט מען, עס איז שוין געשען עפעס, אה, וואס קען איך יעצט טון, לאז, נעווער הערטס, עסק, בעט, בעט די אייבערשטער, באטס שוין אזוי, בעט דעם אייבערשטן, קען, יו נאו, אז מען בעט די אייבערשטער, עפענסטו א פייל און הייבסט אן בעטן, עס איז נישט נאר, עס איז אפילו מיט מענטשן, אז איינער זאגט אמאל ניין, דארף מען בעטן און פרעגן, אפשר דאך, קען קיינער נישט וויסן, מען עפענט אויף א נייע טשענעל, אבער דא בעט אברהם בעט פונעם אייבערשטן, ויאמר און זאגט אים, האף תספה צדיק עם רשע, וועסטו אויך פארלענדן, וועסטו אויך פארניכטן, א צדיק מיט א רשע צוזאמען, כאטשיג דער צדיק האט נישט געזינדיגט, אלע גייען רעדטס כאפן, אפשר איז דא צדיקים דארטן. וקרב אברהם ואמר הבירגאס תשייצאי, תרגום טייטשט עס, האף מיינט צו זאגן ברוגז, אף, אחרון אף, זעקו אם חיובה, וועסטו אויך אויסהרג'נען די צדיקים מיט די רשעים. אולי יש חמישים צדיקים, אפשר דא פופציג צדיקים, ווייל סדום איז געווען נישט נאר סדום, ס'איז געווען פינף שטעט דארטן, מ'רופט עס אן סדום ווייל סדום איז געווען די מעין, די מעין האב, באט ער זאגט אפשר איז דא צען צדיקים פאר יעדע איינס, ס'איז דא א מנין פאר יעדע איינס, אז ס'איז דא א מנין צדיקים אין יעדע שטאט, ווי קענסטו זיי אויסהרג'נען, האט ער צוזאמגערעכנט אפשר איז דא חמישים, אפשר איז דא פופציג צדיקים בתוך העיר, אין די שטאט, האף תספה, וועסטו זיי אויך פארלענדן, ולא תסור למקום. און דו וועסט נישט פארגעבן פאר דעם פלאץ, למען חמשה מהצדיקים אשר בקרבה, וועגן די פופציג צדיקים וואס זענען אינצווישן איר, מאים איז חמסין זכאים בקוד קרתא, עס איז דא פופציג פון די אין די קרתא, הבריגת תשייצאן ולא תשבר לעשרה, בדל חמסין זכאים די בגאווה, חלילה לך מעשות כדבר הזה, עס איז אזוי, עס איז זיך אומהייליג פאר א הייליגן באשעפער דו זאלסט טון אזא זאך, חלילה צו טוהן אזא זאך צו הרג'נען לעומת הרג'נען צדיק עם רשע, א צדיק מיט א רשע, והוי אויך א צדיק כרשע, און מען איז טריטן צוזאמען דער צדיק מיט דער רשע, וואס וועלן מענטשן זאגן? אז אה ער איז געווען א צדיק זיין גאנצע לעבן אבער ניין ער איז פונקט ווי א רשע ווייל ער וואוינט צוזאמען? חלילה לך, השופט כל הארץ, דו ביסט דאך דער שופט פון כל הארץ, דו ביסט דער משפט, לא יעשה משפט דו זאלסט נישט טוהן קיין ריכטיגע דזשאסטעס? קישטע. אינן די די נינח מילא מי בעת כפסגו מהר דיין, איז דען אזא זאך אז אז די זאלסט טוהן אזא זאך לש צו איז הקוה עם חיובה, ווי איז הקוה כחיובה, קישטע אינן די נח הדיין כל ארער, אדער די דיין כל ארער דער וואס משפט די גאנצע וועלט, לא יעבור דינא וועט נישט טוהן א ריכטיגע דזשאסטיס א ריכטיגע דין, ויאמר השם האט די אייבערשטער געזאגט אם אמצא בסדום, אין אדער ווארדס ביסט גערעכט, אויב וועל איך טרעפן טאקע אין סדום חמישים צדיקים וואס זענען דא פופציג דיגמות סוחי עיר,

וחשיבה מכולם, און חשוב פון אלע שטעט, תולה בה הכסף, האט דער פסוק אנגעהויבן היער, בה ס'מיינט צו זאגן, פון די פינף שטעט וואס מ'רעדט דערפון. יעצט גייט מען צו נביא. אין נביא, געדענקסט אויב מ'האלט די מעשה אלישע האט געהאט א בוידעם און די א שונמית, די בעיבי, איז אהיים געקומען, ראשי הרעשים, מיין קאפ טוט וויי, און אויפן שויס איז דאס קינד אויסגעגאנגען, און זי איז געגאנגען ארויפגעטראגן די בעיבי אויף די אויף די בעט פון דעם דאס און זי געלאפן און זי שוין ותקרא אל אישה און זי גערופן איר מאן עמורדזשענסי ותאמר זי געזאגט שלחנה לי אחד מהנערים ברענג מיר איינער פון די יונגע פון די גבאים פון די פון די משומשים ברענג מיר שוין אהער ואחזו אסיונות און ברענג מיך איינער פון די אייזלען ואריצה און איך וועל לויפן עד אשוב אל העם ביזן געטליכן מאן. וואו שיף און איך קום שוין צוריק. און ער געווארן אזוי ער געווארן אזוי דערשראקן, wow וואטס דיס אורזשענסי? ויאמר און ער זאגט פאר איר, מה דהי' את הולכת אליו היום, פארוואס גייסטו צום רעבן היינט, לא חודש ולא שבת, ס'איז נישט ראש חודש, ס'איז נישט שבת, נישטא קיין טיש, ווי לעבסטו? און פון דא נעמען חזל אז מ'זאל גיין צו א צדיק, מ'זאל גיין צום רעבן פאר ראש חודש, פאר שבת, פאר יום טוב. פון דא קומט די גאנצע סארס פון גיין צו א טיש, מ'גייט צו א, מ'גייט צום רעבין פאר יום טוב, ווייל מ'זעהט דא אז אויב וואלט עס געווען ראש חודש און שבת וואלט ער פארשטאנען קלאר אז אה, גיי צום טיש, אבער היינט איז נישט ראש חודש און שבת איז נישט קיין יום, וועמען איז יאר צייט וואס גייט פאר? ותאמר און זי האט געענפערט שלום, שלום מ'גייט, איך מוז לויפן ביי, שלום ס'איז גוט, ס'איז פרידן, איך מוז לויפן. איך ווייס נישט, איך האב נישט פונקטליך קיין פשט וואס די די ענטפער איז געווען, באט בעיסיקלי, שלום, עס איז גוט, אבער שפעטער זעט מען אויך אז זיי נוצן די ווארט שלום, שלום מיינט צו זאגן ביי, אין אדער ווארדס איך מוז גיין, עס איז עס איז אורדזשענט, ותחבוש האסן איז האט אנגעגארטלט דעם אייזל, וואס? רשי לייגט צו. וואס זאגט רשי? אה, געמיינט צו פרעגן וויאזוי איז אלעס איז פארזעהן און גענפערט אלעס איז גוט. זייער גוט. ותח בה שאסן ותאמר און זי האט אנגעגארטלט דעם אייזל ותאמר אל נערה און זי האט געזאגט פאר דעם פאר דעם גאבע פאר די פאר די דרייווער, נהג! נהג! וועל איך! פאר און גיי! אל תעשה לי לרכוב, סטאפ נישט ביי קיין רעד לייטס, סטאפ נישט ביי קיין רעסט עריעס, סטאפ נישט פאר קיין קאפי, קום אמרתי לך, נאר האב איך געזאגט דיך, אין אדער ווארדס, צינד אן די לייטס און סיירינס, און פלי ותהילך, און זי איז געגאנגען ותבוא, און זי איז אנגעקומען אל האיש האלקים, אל הר הכרמל, זי איז אנגעקומען דארטן צו הר הכרמל, ויהי כראות איש האלקים אותה, אזוי ווי דער געטליכער מאן האט איר געזען מנגד פון א קעגן איבער, ויאמר האט ער געזאגט אל גיי איך זי נאריד צום הויז בחור צום גבאי, גיי איך זי, הנה האישה נמות על עז, די מיסיס שונאמיס, די שונאמיס, אונזער האוסטעס איז דא. אטא יעצט ריצט נא לקראת הלויף אקעגן איר, זיי האבן קיין בת שלום, ואמר לה, און זאג איר א שלום לך, פרעג איר, פרעג זיך נאך פון איר צו אלעס איז אקעי, אלעס אקעי מיט איר, א שלום לאשתך, אלעס אקעי מיט איר מאן, א שלום לילד, אין אדער ווארדס וואטס די עמערדזשענסי? ותאמר, און זי האט געענטפערט, שלום, ס'איז אלעס אקעי, שלום, פארזעצונג, אם ירצה השם. ס'איז זייער טענס די סטארי. יעצט גייט מען ליינען כתובים. משלי, שלמה המלך זאגט אונז אין משלי, שמע בני, הער צו מיין קינד, וקח אמרי, און זיי מקבל, נעם, נעם אריין אין דיך, פארנעם, מיינע רייד, וירבו לך שנות חמה, שנות חיים, און דאס פארמערן פאר דיך דיין לעבן, ס'הייסט וועסט האבן עכט א, וועסט האבן א לענגערע לעבן. בדרך חכמה הורייתיך, אין וועג פון חכמה האב איך דיך געלערנט צו גיין, הדרכתיך במעגלי יושר, כ'האב דיך געמאכט הדרכתיך, דרכתיך איז טרעטן, רייט? וועגן דעם הייסט א דרך הייסט א וועג ווייל מען טרעט דערויף, רייט? סאו ווען גייסטו אין א שארטקאט ערגעץ, ס'איז געווען גראז דא, ס'איז געווען גראז דא און דאס איז אויסגעטרעטן, סאו די אויסגעטרעטענע וועג, וויבאלד מען טרעט דערויף, בדרך, מען קוועטשט ארויף די זאמד, ווערט עס אנגערופן דרך, הארטע טרעטן. די זעלבע זאך אפילו אין ענגליש, הייסט עס א וועי, פארוואס א וועי? א וועג, ווייל ס'איז וואג, מען האט עס אנגעוואגט, מען האט עס אנגעטרעטן, און ס'איז געווארן אנגע, ס'איז געווארן, די וואג האט געמאכט אז עס זאל ווערן א וועג. א דרך האט געמאכט אז דאס איז א דרך. דרך תוכו. איך האב דיך געמאכט טרעטן במעגלי יושר אויף גראדע אויף גלייכע וועגן, בלכתך לא יצר צעדיך, ווען דו וועסט גיין וועט נישט זיין שמאל דיינע טריט, וואס הייסט ווען א מענטש וואקט שטייט וואקט ער שמאלע טריט אזוי, ואם תרוץ ווען דו וועסט לויפן לא תשוק לא תיכשל וועסטו נישט געשטרויכלט ווערן, איז זיין זיכער, ווען א מענטש איז קאנפידענט אין עפעס האט ער נישט מורא ער גייט נישט פיצי טריט ער גייט ער גייט אריין, ער קומט אריין, ער זאגט עס, ער גייט עס. ער חזר'ט ביי מוסר אל תערב, האלט זיך אן אין מוסר, וואס הייסט וועלכע מוסר רעדט מען פון די תורה, אל תערב לאמיך נישט אפ, מצרעהו, היט דיר אפ, כי היא חייך, ווייל זי איז דיין לעבן. באורך לשם אל תבא, אין די וועג פון די רשעים זאלסטו נישט קומען, ואל תעשר בדרך רעים, און זאלסט נישט טרעטן אין וועג פון די שלעכטע. זאגט די הייליגע משנה. אוי ס'איז נשמה. ביי שמע אומרים, ביי שמאי זאגט, זבחים פרק ד', שמאי זאגט, כל הנתנו ממות ביי חוצן, ביי די קרבנות איז געווען זאכן וואס מ'האט געדארפט האבן מתנות, מתנות מיינט נישט צו זאגן גיפטס דא, מתנות מיינט צו זאגן מתנות מ'האט געגעבן פון די בלוט פאר די מזבח אין חוצן פון דרויסן, די שפריצן, די שפריצן פון די בלוט האט גערופן מתנות, די געבעכטס, מ'האט געגעבן פון דא, אהה. סאו כל הנתונים על מזבח החיצון, אלע קרבנות וואס מען שפריצט זייער בלוט אויפן מזבח חיצון, זאגט ער ש אם נשאנו מתנה אחת, אויב ווען מען האט שוין געגעבן דעם ערשטן דעם ערשטן שפריץ, כיפור, איז שוין געווארן געווארן מכופר. שוין מכפר געווען, די מצוה פון די קרבן איז שוין געטון געווארן. און ביי חטאת, ביי קרבן חטאת איז די מצוה געגעבן, איז ווערט די מצוה נאר געטון, שתי מתנות נאך צוויי שפריצן. בעסיל אמנם אף חטא שאין אסור למתון אחת כיפר, אפילו ביי א חטא איז נאר איינמאל נאכן ערשטן שפריץ איז שוין געווארן אום כיפור לפיכך ווען קומט מיר עס אויס א נפק מ פארוואס איז דאס די קוועשן און מנוסן עס הראשונה כתיקינא משיח איז דא. ברוך הבא מלך המשיח. אה יענער איז זייער ברוגז. וואו טענק יו טענק יו פארן מעורר זיין. לדוד אשר מעורר ישי. לפיכך, אם נתן את הראשונה כתקינא, אויב מען האט געגעבן פארן ערשטן כתקינא, וואס הייסט? תקינא מיינט צו זאגן אין די ריכטיגע וועג, ווען מען האט געדארפט האבן, ס'איז געווען זייער וויכטיג אז דער כהן האט געדארפט האבן די רייט אינטענשאנס, די רייט כוונות אין מח, זיי האבן געדארפט האבן די כוונות אז מען גייט עס נישט עסן אין א פסול'ע וועג, חוץ לזמנה, חוץ למקומה, חוץ, די אלע זאכן האט געדארפט זיין לשם יחיד קדשי בריך היא שכינתיה, פונקטליך וויאזוי מען האט עס מכוון געוועזן מיט די כוונות. אם נתן את הראשונה כתיקונה, אויב מ'האט געמאכט די ערשטע אזוי ווי עס איז ריכטיגע וועג, ואת השנייה חוץ הזמנה אויף די צווייטע האט ער פאר'חלומ'ט און עס ער האט געטראכט אז ס'זאל זיין חוץ הזמנה, כיפור האט ער שוין מכפר געווען מיטן ערשטן שפריץ. אבער נתן את הראשונה אויב וועט מען געבן די ערשטן שפריץ חוץ לזמנה, אז ער האט געטראכט דעמאלטס אז ס'איז זיין חוץ לזמן, ווערסע שניה, חוץ למקומו, פיגל, הייסט עס פיגל, און ס'האט נישט די ווערד. וחיובן עליו כרת, טאמער איינער עסט די פלייש, איז מען חיוב כרת, ווייל די הלכה איז איינער וואס עסט פיגל, איז מען חיוב כרת, סאו די אינטענשאנס זענען זייער אימפארטענט. משנה בית, כל הנתון על מזבח הפנימי, שאין מכיסה און אחסון המתנות, לא כיפר. אז ס'האט נאר געפעלט איינע פון די שפריצן האט מען נישט מכפר געווען לפיכך, און מנסים כולם כתיקונם, ואחר שלא כתיקונם, פסול, ועיין בו כרת. ס'איז טאקע פסול אבער נישט קיין כרת ווייל די ערשטע האט שוין מכפר געווען, אבער ס'איז נאכאלץ פסול ס'הייסט נישט אז ס'איז געווארן געטוהן כתיקונם. ואלה דברים שאין חיוב עליהם שום פיגול. און די זאכן וואס עס קומט נישט קיין כרת וועגן פיגול, אויב די קרבן איז געווארן פיגול און איינער האט געגעסן די זאכן קומט עס נישט קומט ער נאכאלץ נישט קיין כרת. וועלכע זאכן? הקומץ, קומץ איז די די די קמיצה וואס מ'נעמט פון פון א מנחה פון א פון די מעהל, והלבונה, די לבונה איז געווען א א ספייס וואס מ'האט גענוצט אויך אין די קרבנות פאר קטורת, אין די קטורת, אין מנחת כהנים, אין מנחת כהן משיח, אין מנחת נסכים שטייט דא והדם, והנסכים הבאים בני עצמם, דברי ר' מאיר זאלטער רבי מאיר, חכמים אמרו זאגן אויף א בהם און א בהמה, לויק שמן של מצורע, הלויק שמן פאר א מצורע, רבי שמעון ליימען איין חיוב מלבן שם פיגול, רבי מאיר ליימען חיוב מלבן שם פיגול, שדמי הוא שמתירו, וכל שיש לו מתיר מעין אדן מים למזבח, חיוב מלבן ולבן שם פיגול. משנה ד', העולה דמא מתרת בשרה למזבח ועורה לכהנים. עולה דמא מיינט צו זאגן איר שפריצן איר בלוט איז מתיר איר פלייש זאל קענען גיין, מען זאל עס קענען מקריב זיין צום מזבח, און עולת הכהנים, די פעלד צו די כהנים איז עולת העוף. די עולה פון א עוף וואס מען ברענגט א קרבן עולה, נישט א בהמה, נאר א טויבעלע, דמא, איז איר בלוט, דאס מיינט אז מען קוועטשט ארויס די בלוט פון די קרבן אויפן מזבח, מתיר את בשרה למזבח, דאס איז מתיר איר פלייש צום מזבח, חטאת העוף, די חטאת פון א עוף, דמא, מתיר את בשרה לכהן, פרים הנשרפים, די שעירים הנשרפים, דמא, מתיר את המנין לכהן, רבי שמעון אומר כל שאין על מזבח חיצון כשלמים, איז אזוי ווי שלמים. שפריצט פון זיין בלוט אזוי דרויסנדיג מזבח. איין חיוב אן אויל אויף משום פיגול. קומט נישט קיין כבדות פארן עסן עס אויב ס'איז פיגול. משנה, האי. קדשי נוכרים. וואס טייטש, די גוים האבן געמעגט ברענגן קרבנות. און ס'איז א גוי וואס האט געברענגט א קרבן. לערנט מען ארויס פון דעם ווייל ס'שטייט איש איש אשר יקריבי. מיינט מען דערמיט יעדער מענטש, אפילו גוים קענען אויך ברענגען איין חיוב מלאים, עס קומט נישט קיין קרית אויב מען עסט, אויב מען עסט זיי משום פיגול, ווען זיי זענען געווארן פיגול, נאסער, אדער אדער נאך די צייט וואס מען מעג עסן די פלייש פון די קרבנות, וטמאי, אדער ווען דער מענטש וועלכער עסט זיי איז טמא, והשחט מחוץ, אדער ווער עס שעכט זיי אינדרויסן פון די, אינדרויסן פון די עזרה. פטור, עס קומט נישט קיין כרת, דברי רמאי אויף זעלטענע מי, רבי יוסי מחייב, רבי יוסי שטעלט יא, דברים שאין חיוב מלאים און שום פיגול, די זאכן וואס ביי זיי קומט, עס קומט נישט פאר זיי קיין כרת און קיין פיגול, חיוב מלאים און שום נאסר, קומט אבער כרת פאר זיי אויב מען עסט עס נאסר אדער משום טמא, חוץ מן הדם, רבי שמעון אומר, בדבר שדרכן לא יאכל, די זאך וואס איז סדר צו עסן, אבל א עצם, א לבנה, א קטורת, דאס עסט מען נישט, אין חיוב מלאים און שום טמא, מען איז נישט מחייב קיין בל. ווען מען איז טמא ווייל ס'איז נישט קיין שטייגער צו עסן האלץ מיט בשמים מיט קטורת לשם ששת דברים זאגט די משנה ו' אין נאמען פון זעקס זאכן הזבח נזבח דארף מען שעכטן א קרבן, וואס הייסט א נאמען? אונז ווייסט מען ווען מ'מאכט מצות זאגט מען לשם מצות מצוה. יא, אדער ווען מ'מאכט כבוד שבת, מ'האט כבוד שבת קודש. סאו ווען ווען דער שעכטער און די האט געדארפט האבן די זאכן האט מען געדארפט אינזין האבן, דאס איז געווען די זעקס זאכן וואס איז געדארפט זיין די כוונה. הזבח, לשם זבח, די קרבן איז א עולה זאל מען אינזין האבן אז דאס איז פאר א עולה און נישט פאר א שלמים, וועלכע זבח וואס איז וועלכע קרבן דאס איז, לשם זובח, פאר די קרבן ברענגער. וועם האט מ'דארף אינזין האבן אז עס איז דער מענטש נישט יענער מענטש, לשם השם איז פארן אייבערשטן, לשם אישם אז מקריב זיין א פייער אויפן מזבח, לשם ריח פאר די רייך און חוח, לשם לשם ריח פאר די רייך, עס מיינט מ'זאל אינזין האבן אז מ'זאל מ'זאל נישט אפבראטן פאר די מזבח און נאכדעם מקריב זיין אויף די מזבח, לשם ניחוח פאר די צופרידנקייט, די קרבן זאל געמאכט ווערן ווי גאט האט געהייסן, אז דאס מאכט אז די אייבערשטער זאל זיין צופרידן דערפון. דאס זענען די זעקס זאכן, זאגט יעצט די משנה והחטאת והאשם לשם חטא, דארף מען אויך צולייגן לשם חטא, אמר רבי יוסי, אף מי שלא היה בלבו, אפילו מען האט נישט אינזין געהאט, לשם אחד מכל אלה, אין נאמען פון איינע פון די זאכן, כשר הייסט נאך אלץ כשר, שהיא תנאי בעז נ, ווייל דאס איז א תנאי פון בעז נ, ס'איז א תקנה פון בעז נ אז מ'זאל גארנישט אינזין האבן ביי דעם שעכטן דעם קרבן, שאינו מחשבה ללכת, ווייל די מחשבה גייט נישט אלא אחרי העובד נאר נאכדעם וואס ער איז מקריב, ער דארף אינזין האבן. זאגט די הייליגע גמרא, זבחים ני ן ד, עמוד ב', אינטערעסאנט ווייל די דף יומי האלט היינט ני ן ג, סאו אונז זעמיר היינט פאראויס איין איין דף, סאו ווער ס'וועט אויסהערן דאס און ער האלט מיט אויך די דף היומי זאל קענען מארגן שוין אביסל פארשטיין אביסל בעסער, הגם כ'האף כ'וועל עס קענען אפילו מסביר זיין אזוי שיין ווי אנדערע מגידשירים וואס זענען אריינגעטון אין די דף, איך בין נאר דער וואס טרייט צו דורכגיין די טאג פון די פון די דעסק. ספחמ ני ד עמוד ב', דא ר' שרובא האט רובא געדארשן מאי דכסוף דאס וואס שטייט אין פסוק אין שמואל וילך דוד און שמואל און דוד און שמואל זענען געגאנגען וישבו בנועז ברמה און זיי האבן זיך באזעצט דארטן בנועז ברמה וואס הייסט בנועז ברמה איז א אינטערעסאנטע לשון בנועז ברמה ווייסט מען נישט וואס עס איז ווער ס'איז געווען אמאל ארץ ישראל ביי שמואל הנביא וואס ווייסט מען די וויו דארטן איז עפעס גארדזשעס סאו וואס ווייל ס'איז הויעך אויף א בארג רמה מיינט די הויעכקייט הר שמואל דארטן איז דא דארט מיין חבר יואלי שטויבער וואוינט דארטן, הר שמואל, די גאנ, דארטן פלעגט שמואל נביא וואוינען, און ס'איז נישט נאר ער ליגט דארטן, דארטן די ארקעאלעדזשיסט טרעפן דארטן פול מיט זאכן דארטן, ס'איז דא מקוואות דארטן, ס'איז דא א מקווה ווי חנה, מ'זאגט אז דארטן איז חנה געטובל'ט, א מעיין דארטן, ס'איז דא אסאך זאכן וואס מ'דיסקאווערט דארטן, ס'איז א הערליכע ריזיגע בארג, און פון דארטן קען מען זעהן אסאך, א גרויסע חלק פון ירושלים. סאו וואס הייסט בניות? פרעגט די גמרא וכי מה ענין ניות אצל רמא? רמא ווייסט דאך וואס איז דען ניות? אלא ניות מיינט מען דאס די טרענסלעישאן פון ניות, ניות וואס מיינט ניות? אונז ווייסט מען נוי סוכה, וואס הייסט נוי סוכה? מען מאכט שיין די סוכה מיט נוי סוכה, נוי מיינט שיין, נאה, נאה, נאה. אלא שהיו יושבין ברמא, זיי זענען געזיצן דארט אין רמא אין די הויך, ועושה כעם זיי האבן עוסק געווען בנאה של עולם מיט די שיינקייט פון די וועלט, וואס איז די שיינקייט פון די וועלט? די בית המקדש, צו זוכן א פלאץ ווי צו בויען די בית המקדש, נאך נישט געווען דעמאלטס קיין כותל און קיין אלט שטאט און קיין, מען האט געוואוסט אז מען דארף בויען די בית המקדש, ווי איז די פלאץ? אמר ר'. כסוף, זיי האבן געזאגט אזוי, ס'שטייט אין פסוק, וקמת און זאלסט זיך אויפשטאן, וליסע און זאלסט ארויפגיין אל המקום צום פלאץ, סאו אלא מאי ווייסט מען שוין איין זאך מ'דארף ארויפגיין, ס'איז אינמיטען אויף א בארג, מלמד, מלפנים לעמען ראה שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, אז די מקום המקדש דארף זיין העכער ווי גאנץ ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל ארצות, און ארץ ישראל איז העכער פון אלע לענדער, להוה ידע דכתא היכא, און זיי האבן נישט געוואוסט ווי איז דאס פלאץ, איינס האבן זיי געברענגט ספר ישעי', און זיי האבן געברענגט די ספר ישעי' און זיי האבן דורכגעגאנגען דארטן, אלע נחלאות, ווייל אלע שבטים זענען געווארן צוטיילט ווי זיי גייען זיין, און מען האט אנגעהויבן צו קוקן, און מען האט געזען אן אינטערעסאנטע זאך, בקלי כסף, ביי יעדע פלאץ שטייט וירד ועלו, מען איז אראפגעגאנגען, מען איז ארויפגעגאנגען א גבול, ותו א הגבול, און אבער זיי האבן נישט געזען ערגעץ קיין פלאץ ווי ס'שטייט אלע פיר זייטן געהעריג, ביי שבט בנימין, ועלו כסף, וירד לו כסף, זעט מען ס'איז אויבן ארויף, אמרי שמע מינה הכי היא מקוים, אז ס'מוז זיין דא ביי דעם ערגעץ, ווייל דא גייט מען ארויף נאר, ס'מיינט צו זאגן אז וואליסא, וועלקאם טו וואליסא, וואס מיר האבן דא, סובל מבני' ביי איין אייטעם אין מידלאנד, מ'האט געטראכט, דארט איז דא א הויכע בארג, מ'וועט עס בויען דארטן, ביי די נחת בנימין, אמרי נחת זיי ביי כולא, לאמיר זיי אראפ, לאמיר אראפנידערן איין מאונטען נידעריגער, פארוואס? ווייל ס'שטייט כדכתיב ובין כסייפיו שוכין, ובין כסייפיו שוכין, אז צווישן די אקסלען רודט די אייבערשטער, סאו אקסלען מיינט צו זאגן. אז ס'איז דא צוויי בערג אזוי און דא. ברענג סייווי אויף שולחן סאו איר בו איז איינמאל געמירעט די סנהדרין בחלקו דיהודה און שכינה זיי האבן געלערנט אז די סנהדרין דארף זיין א חלק פון יהודה און שכינה בחלקו דבנימין והיא מדלינא ליה און אויב גייט מען מאכן אים הויעך דארטן און דא מספר לכתיבה וועט ווערן זייער אסאך אפגעטיילט איינער פונעם צווייטן די סנהדרין וואלט נישט געזיצן לעבן די מזבח. וואס איז די אזהרה? און דאס איז נישט גוט, ס'דארף זיין זיצן איינס לעבן איינעם, מ'האט דאך אלע שאלות אלע זאכן, איז מוטב איז בעסער די נייעס איז ביי פארטע אז מען זאל דעם בית המקדש בויען אביסל נידריגער, כדכסוף אין בעין כסוף ופשחין, דא האבן זיי גענוצט די פסוק בעין כסייפה ופשחין, ועל דבר זה, און זיי האבן עס אויסגעפיגערט דאס פלאץ, און עס איז געווען א מורא'דיגע אויסטער אויף צו קענען צוזאמטרעפן די ביידע, ס'זאל זיין סיי לעבן בנימין און סיי לעבן יהודה, ביקאוז די בית המקדש אליינס איז צוטיילט, צווישן שבט בנימין און שבט יהודה די נחלה, ממש די סנהדרין זענען געזיצן שבט בנימין און אקראס אריבער איז שבט יהודה. ועל זה, ועל דבר זה נשקנה דואג אדומי בדוד, דואג אדומי האט זיך משכנע געוועזן אין דוד אז ער האט ער האט אויסגעפיגערט דאס פלאץ, כדעקסיב וואס עס שטייט כי קנאת ביתך אכלסנה אני, די קנאה אויף דעם וואס איך האב געפונען א געהעריגע פלאץ צו בויען די בית המקדש האט געמאכט דואג אדומי זיין אין כעס, איך זעה וואס שטייט אויך אין פסוק, זכור ה' לדוד אז כל עניסו אשר נשבע לה' וגומר, דוד המלך האט דורכגעגאנגען פעין, אסאך פעין, ער מוז פאלגן צום אייבערשטן, זאלסט געדענקען די גרויסע פיין וואס דוד המלך האט זיך געפייניגט ביז ער האט געפונען דעם פלאץ, די ריכטיגע פלאץ ווי צו בויען די בית המקדש, און די פעין איז געווען ווען ער האט געשוואוירן צום אייבערשטן אם אבוא באוהל ביתי, איך וויל אריינקומען און געצעלט פון מיין הויז, אם אתן שנת לעיני לאף אפי תנימום, אויב איך קען אפילו געבן א שלאף א דרימל עד אמצע מקום השם, ווי דערלאנג איך קען טרעפן א געהעריגע פלאץ ווי די בית המקדש זאל זיין געבויט, הנה שמעניהו באפרתו. איך האב עס נאך געהערט ווען איך בין געווען געבוירן אין אפרת, אפרת דאס איז בית לחם, אפרת, בית לחם, אדער די גוים זיי רופן עס בעטלעהעם, יא, ס'וועט, איז ער, אז מען דארף געפינען א געהעריגע פלאץ ווי צו בויען די בית המקדש, מוצאי ביז די יאהר, און כ'האב דאס געטראפן יעצט אין די פעלד פון וואלד אין שלם, די פלאץ, פארוואס הייסט עס ביז די יאהר, ווייל דארט ליגן די פלאץ פון די עקידה פון יצחק, סאו דארטן האב איך עס געטראפן, באפרסים מיינט מען זיי ישעי' די קסם אפרים, וואס הייסט באפרסים, כ'האב עס געטראפן שמעניא באפרסא, נישט נאר איך האב געוואוינט אין אפרים אז איך בין געבוירן, כ'האב עס געטראפן אין ספר ישעי' וואס ישעי'. קומט ארויס פון שבט אפרים, אפרסה באפרים, שבט גוש אפרים, מצרניא ביז דיי יאהר איז יאהר א וואלד, וואס הייסט דאס? דער בנימין איז מרומז דא דער שבט בנימין דכתיב בנימין זאב יתרוף, דער בנימין איז זאב יתרוף וואס מיינט צו זאגן אז ער איז פון די זדיי יאהר, סאו דאס איז די געטראפענע רמזים אין די פסוקים אליינס, אינטערעסאנטע זאך די בית המקדש איז געווען צוטיילט אין די בילדינג אליינס א חלק דא און א חלק געווען פון די. אסאך מאל זעהט מען עס אויך אין די סטעיטס, יונייטעד סטעיטס זענען דא פופציג סטעיטס יא, און די בארדער איז איז אינמיטן א גאס, איין זייט דא און איין זייט דא, איך בין אמאל געווען, איך קען מיך נישט דערמאנען וועלכע סטעיטס עס זענען געווען דאס, כ'בין געפארן צו פלארידע דורך די דעזשע בוידעם אזוי ארויף, איך קען מיך נישט דערמאנען וועלכע סטעיטס עס זענען געווען. אבער עס זענען געווען צוויי סטעיטס און מיין האטעל געווען אויף די זייט און מען גייט ארויס די אנדערע זייט גאס איז די אנדערע סטעיט און זיי האבן אינמיטן די גאס האבן זיי א קליינע פלעק נעשוויל טענעסי כ'מיין איז די זייט און דאס איז יענע זייט דא ביסטו אינמיטן קענסט שטיין איין פיס דא און איין פיס אין די סטעיט וואס איז די נפקא מינה דארטן זיי האבן דיפרענט לאוס יעדע סטעיט האט זיך די אייגענע אייגענע לאוס, סטעיט לאוס. סאו זייער סטעיט לאו איז אז מען טאר נישט זיין אויף ביינאכט, עס טאר נישט זיין אפען ביינאכט קיין בארס אדער וואטעווער, און זייער סטעיט זאגט אז מען מעג יא. סאו האלב און א האלבע גאס טוט זיך דארטן א געטוצעכטס, ס'איז נויז מיט מיט עבודות, און אויף די לינקע זייט איז שטיל כאילו יעדער. סאו ס'איז זייער אינטערעסאנט צו זעהן דארטן וויאזוי וויאזוי איין פלאץ מיטן צווייטן קומען זיך צוזאם, און דאס איז נאר דא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין בית המקדש קען זיין צוויי אנדערע נחלאות, בנימין און יהודה, און דא קומט ארויס די הייליגסטע בילדינג פון די קאמבינעישן פון דעם, ס'איז די זה לעומת זה. זאגט די הייליגע זוהר הקדוש, פסח ואמר, האט רבי יהודה האט האט געעפנט אזוי, ער האט אנגעהויבן אזוי און ער האט געזאגט אזוי, שטייט אין ישעיה ס' ג, בכל צרתם לא צר, ניין קוקסט אריין אינעווייניג שטייט בכל צרתם לא צר מיט א א', און אלע זייערע צרות פון פון כלל ישראל, ער ער לא צר, און און עס סאונד ווי ווען מען זאגט לא צר עדיין, אז ער ער ליידט נישט מיט, ער האט גארנישט מיט דעם, און מלאך פניו ה'. זאגט ער אזוי, מען ליינט עס לוי מיט א וו, אז ער איז יא, לוי מיינט מיט א וו מיינט צו זאגן ער ער האלט יא מיט מיט די צרות, תוך הזו בכל צרתם דישראל, אין אלע צער און אלע צרותים פון די אידן, כדסדמא לוי הכהן אויב עס קומט חלילה צרות, כסיב, מיט אן אין די כסיב אין די ווי אזוי עס איז געשריבן איז לוי באלף, וקרא אבער מען ליינט עס בוואוו מיט א וואוו. ס'שטייט לוי מיט א אלף, אבער מען ליינט עס מיט א וואוו. ב פארוואס ס'וואלט געדארפט ווען לכתחילה שטיין מיט א וואוו? נאר ס'האט א א א טיפערע זאך באהאלטן דא. בגין דקידשא בריחי, עמהון בעוקי. ווייל דער אייבערשטער איז מיט זיי אין צרות. אז ער האלט מיט מיט זייערע צרות, ווייל ער גייט אויך אריין אין די צרות, דער אייבערשטער גייט אויך, ער איז אויך צר, יא? אבער דא שטייט לוי' באלף, אסר עילאה יתר, ווייל ס'איז מרומז צו א העכערע פלאץ, וואס הייסט, ס'איז דא אין די ספירות איז דא קיסר, און אין קיסר איז דא א פלאץ וואס הייסט אריך אנפין, וואטעווער דעט מינס, אונז פארשטייען מיר נישט די זאכן, באט יענע פלאץ, יענע לאקעישאן, וואטעווער, אונז רופן לויטן ווארט לאקעישאן באט יענע זאך איז די פלאץ ווי ווי דער אייבערשטער ווי די צורה קומט באקומט קומט אן ביז אהין ווי די אייבערשטער האלט מיט די צרות ס'איז א פלאץ וואס הייסט אלף יענץ ווערט אנגערופן אלף אלף אריך אנפין ווערט אנגערופן אלף סאו ממילא ווען ער זאגט לוי מיט א אלף מיינט עס צו מרמז זיין אז דער אייבערשטער זיצט מיט דיינע צרות אויף דעם פלאץ וואס הייסט עלף. אף אגב דלאו ביי הי' עשה ריכזה ואוקי, כאטשיג אין יענע פלאץ געפינט זיך נישט קיין כעס און קיין צרות נאר שמחה, אבער להשם לעילא אבער דארטן אויבן ביז דארטן אויף יענע פלאץ מטה א כסא דישראל קומען אן דארטן די צרות ישראל לוי' באלף, ס'שטייט אזוי, פארוואס ס'שטייט לוי' מיט א אלף, כמו דאתו אומר, אזוי ווי דו זאגסט, היא עשני ולא אנחני, דארט וואלסטו אויך מיינען חלילה צו זאגן, ער האט אונז געמאכט ולא אנחני עם אריסו, אונז זעמיר נישט זיין פאלק, ולא אנחני חס ושלום, פארקערט ולא אנחני דארטן איז אויך כסוף באלף, וקרא בוואוו, ס'מיינט צו זאגן די זעלבע זאך, אז די כוונה איז באלף, מיינט צו זאגן די אלף, און ולא אנחני עמו, און דארטן אין דעם פלאץ, דורך יענע פלאץ זעמער אונז מיט אים זיין פאלק, ולא א גאנצע דארף מען געדענקן די אלף, די אלף איז א מקום, ס'איז א לאקעישאן, ומלך פניו הושיעם, און אויבן שטייט מקשף, איז ער פרעגט ער אזוי, והאי עמהם בהאי עוקי, איז ער דען מיט אים. אז ער איז מיט איר אין די זעלבע צרה, אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט, ואת אמרת הושיעם, און דו זאגסט מיר אז דער מלאך פון די אייבערשטער די שכינה העלפט זיי, וואס הייסט, אויב עס איז אין צרות וואס הייסט העלפט זיי, אלא מושיעם, לא כסיב אלא הושיעם, שטייט נישט מושיעם, שטייט הושיעם, מקדמת דנא, נאך פון פארדעם די איר זאמען בהאי עוקא למזבלה עמהם, ער העלפט זיי שוין צוזאמען.

איה ש יהיה וישרור אני אני. דאס אליינס איז שוין א חיזוק אז דער אייבערשטער איז מיט אונז דורך א זיג בכל זמנא דישראל אינם בגלותא, יעדעס יעדע די גאנצע צייט וואס די אידן זענען אין גלות, שכינתא עמם בגלותא, איז די שכינה מיט זיי אין גלות, זיי זענען קיין מענטש אליינס, והוא ק מ, און דאס האט מען שוין מפרש געווען אין די כתובות שטייט ושב ה' אלקיך, אש וזכו ורחמיך, שטייט נישט והשיב, וישב, שטייט ושב, עס מיינט צו זאגן און ער וועט זיך צוריק קערן אליינס צוזאמען מיט אונז, ער איז צוזאמען מיט אונז גייט צוריק קערן זיך פון גלות, דער אייבערשטער וועט זיך צוריק קערן צוזאמען מיט ענק צו זיין פלאץ, דבר אחר, נאך א פירוש, און מלאך פניו הושיעם, דא שכינתא דהי' עמם בגלותו, דאס איז די שכינה וואס איז צוזאמען מיט זיי אין גלות, ועד אמרי דהי' הושיעם, אה איי צו פרעגן ער ער וועט זיי העלפן? אה לכה הי' וודאי די אילן אינן משכנותיו די קודשא בריך הוא בגליסי אז די שכינה מיט אירע רייטער מיט די מיט מיט די מיט די מיט די משכונות מיינט צו זאגן די משכון יא. זיי זענען די משכונות פון דעם אייבערשטער אין גלות, און ווען די שכינה וועט ארויסגיין וועט ער אויך ארויסנעמען, אזוי ווי ביי א משכון, ווען מען גייט ארויס פון די חוב באקומט מען עס צוריק, אזוי אויך ווען די שכינה וועט ארויסגיין פון גלות וועלן די אידן אויך ארויסגיין פון גלות. עס באגינט די שכינתא און די קודשא בריך הוא, און וויבאלד די שכינה איז מיט זיי, קודשא בריך הוא עד כלעין לא איתיבם, וועט דער אייבערשטער זיי אייביג געדענקען זיי צו גוט צו טון, ולהפקר להם מגלותא און זיי ארויסצונעמען פון גלות, דכתיב אזוי ווי עס שטייט ואזכור את בריתי. איך וועל געדענקען מיין מיין בונד, מיין ברית בקדמיסא. קודם וועל איך עס זיי געדענקען, אלה בשר ואתו הנה צעקת בני ישראל בא אלי. און נאכדעם שטייט אז איך וועל יעצט, די צעקה פון די בני אידישע קינדער קומט צו מיך. און דאס וואס שטייט אין מלאך פניו ה' דאס מיינט צו זאגן די מלאך פניו מיינט צו זאגן די שכינה וואס איז אין גלות, וועגן דעם הושיעם וועלן זיי וועלן העלפן ווערן די אידן, און דאס וואס שטייט וגם ראיתי לאסגור ראיה אחרא, צו מרבה זיין א נאך א ראיה, דהי קדמוה דקולא. צוריק צוריק צו קומען צו די זאך פון אז ס'איז דא די די די העכערע פלאץ וואס ווערט אנגערופן עילעף וואס דארט קומען אן אלע צרות צו די אידישע קינדער וכסף און ס'שטייט ויזכור אלקים את בריתו דא שכינתא די אייבערשטער וועט געדענקן זיין בונד דאס איז די שכינה, און דאס שטייט ויזכר אלוקים את בריתו את אברהם, איז לכאורה קשה שווער לאברהם מיט בועל, עס וואלט געדארפט שטיין ויזכר אלוקים את בריתו לאברהם, וואס האט געמאכט די בונד צו אים, דאס הייסט את אברהם, ענפערט ר' אלו את אברהם דאהי חברותא וזיוויגא דילא באברהן, דאס איז מרומז צו די שכינה אברהם, וואס איז קאנעקטעד צו די שכינה. און מיט די אבות, די עס איז מרמז צו די אבות, עס אברהם דאהי מערבות דרומות, עס אברהם איז מרומז צו די בחינה פון מערבות דרומות, אגעין די אלע זייטן איז נישט נאר זייטן ס'איז מרומז פאר אלע ספירות, אונז ווייס מיר אז אויף די רעכטע זייט איז חסד, אין די בעק איז די שכינה איז אויף די מערב זייט איז די שכינה, און וועגן דעם ביי בואי בשלום התרס ב דרייט מען זיך אויס. צו מקבל זיין פון די שכינה פון דארטן דעם שבת בואי בשלום תרס ב אלא גם בלינה וצהלה, דארט הייבט מען זיך אויס, סאו אויף די מערב זייט געפונט זיך די שכינה, און נאכדעם אויף די רעכטע זייט און די לינקע זייט, די רעכטע זייט איז אברהם וואס איז חסד, און עס יצחק דא איז צפונית מערבית, דאס איז אויף די לינקע זייט דאס איז גבירה, ואת יעקב, דא זעסטו אן אינטערעסאנטע זאך שטייט ואת יעקב, דא איז זיוויגה חדה קללה. חדא זה ויגע שלים כדקויאות. דאס איז יעקב וואס איז מידת תפארת, דאס איז די מקור פון אלע יחידים וואס וואס קומט פון מלכות, וואס עקטשעלייזט אלעס. כגוונא דא, די זעלבע זאך דא אין פסוק שטייט עשה שמים, שטייט עשה שמים ועשה ארץ, עשה שמים, דהוי כלולא מידת לילה ביום. דאס איז די וואס איז מידת לילה ווערט אנגערופן מלכות, און יום איז תפארת וואס איז מרומז אין די ווארט שמים. ועשה ארץ, דו מידת יום ביי לילה ככדו'. דאס איז די מידת תפארת וואס ווערט אנגערופן מיט די ו' ביי נאכט וואס ווערט מלכות וואס ווערט מרומז אין די ווארט מיט עס צוזאמען. עוף הכה בכלי עז, די זעלבע זאך. ביי אלע, ביי אברהם, ביי יצחק שטייט עז, וואס ווערט מרומז צו מלכות, אבער ביי יעקב, ו עז, למהווה כולל זיווג אחד עד לויטן פשט אין די חב א נקבע לעלמא, דאס איז מרומז אז אויף תפארת, אז דאס איז זיין א יחוד וואס וועט זיך קיינמאל נישט אפטיילן פאר קיינמאל, דאס איז זיין אזוי ווי דער זכר אין די נקבה, לעלמא פאר אייביג, ווייל תפארת איז דאס וואס קאמביינד און ברידזשד חסד מיט. גבירה, חסד איז זייער מורא'דיג פאוערפול חסד, גבירה איז זייער פאוערפול גבירה, תפארת איז די ממוצע וואס ברענגט פון ביידע און ס'קריעט אזא בעלענס פון ביידע, וואטעווער דעט מיענס, איך זאג עס נאר נאך, מעיבי וואן דעי וועט מען עס פארשטיין, באט יעצט איז ווי מ'זאגט ס'איז ווי פלעין ווי אז מ'זאגט אפ די פאזל איז דא און די פאזל איז דא, באט וואס ס'מיינט איך פארשטיי עס נישט, און כ'גלייב אז ס'איז דא וואס פארשטייען עס יא, און. איים נאט פריטענדינג אז איך פארשטיי עס, דזשאסט איים סעיאינג, איך זאג עס נאר נאך ביז עס זאל מאכן סענס אביסל, ווייל דאס איז נאר די אלף בית, די עי בי סי'ס, ס'איז זיכער דא זייער סאך טיפערע העכערע זאכן וואס איז נישט פאר מיין פארשטאנד אויף דערווייל. ווי זאל מען קוטשען בריחה להכרזה בכל עלמא און ס'איז און ס'איז אנגעגרייט, ס'איז אסר'ט פאר די אייבערשטער אויסצורופן די גאנצע וועלט, אלא שמועה קל דיימא. און ס'האט זיך דערהערט ווען א קול זאל זאגן, ויאמר אך עמי, הוי מה בנים, זענען מיט די קינדער, לא שקרי, זיי ווערן נישט געפעלשט, ויהי להם למשיח, און עס זיין פאר זיי א געהעלפער, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. זאגט די הייליגע הלכה, שלחן ערוך חושן משפט, סימן שמ ח, עס געדענקען אייביג אז הלכות גניבה ליגט אין שמח, איינער וואס גנב'ט נישט איז אייביג העפי, ווייל פון גנב ברענט דאס היטל, דאס מיינט אז ער לעבט אייביג אין פיער, בין איך געכאפט? עס איז נישט אונזער מיינס, כ'זאג דיר צו, ער קען נישט זיין געעכט בשמחה, א עכטע בשמחה איז איינער וואס איז רואיג, ער ווייסט אז יעדע זאך וואס ער האט, האט ער ערליך פארדינט, סא זאגט די הייליגע שלחן ערוך, סימן שע מ ח, סעיף א'. אסור ליגנען אויב מ'טאר נישט גנב'נען. יעי, איך געוויסט פון אויפן אלס קינד. וואס וואס הייסט טאר נישט גנב'נען? אפילו כל שהיא. אפילו א טראפ קאליר, מ'טאר נישט אוועקנעמען קיין זאך פון קיין איינעם. די הייליגקייט פון פאזעשן. א מענטש אן די זאך, דאס איז זיינס, דער אייבערשטער האט עס באשאנקען פאר אים. ווען דו נעמסט אוועק פון אים א זאך. האסטו דיסטרויט א קדושה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אז ער זאל האבן דאס, דאס איז זיינס, דו נעמסט עס אוועק פון אים, דו צעטיילסט זיין פאזעשענס פון אים, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דו מאכסט אויף דיין אייגענע נשמה. דין תורה, ס'איז א דין פון תורה, ואסור לגנוב, מען טאר נישט גנב'נען, איי האסט געזאגט איך האב עס גע'גנב'ט סתם פאר א דזשאוק, דא האסטו צוריק, אפילו דער איז שחוק, אפילו בדרך דזשאוק, און אפילו האט אים איינער גע'גנב'עט עס, און ער זאגט איך האב שוין צוריקגעגעבן צו אים, אפילו על מנת להחזיר, הייסט עס נאך אלץ גניבה. אוי כדי לשלם תשלומי כפל, ער זאגט, איך גנב'ע עס. דו ווייסט אז א גנב דארף באצאלן כפל? יא, וועגן דעם האב איך עס גנב'עט, ווייל איך וויל ער זאל מאכן פרנסה. טאר מען דאס אויך נישט טון. ווילסט אים געבן צדקה, געב אים צדקה. קום נישט מיט אזעלכע מינים. איך האב עס געגנב'עט. דו האסט געגנב'עט איך זאג כפל. דאס האב איך געוואלט. איך האב אים געוואלט געבן דאפלט, במילא ליגט עס אין מיין טאש. ניין. אוי כדי לצערו, אדער סתם אזוי קומט זיך אים. קומט זיך אים, ער איז א ר ר, כ'האב אים געוואלט מצער זיין, טאר מען אויך נישט, הכל אסור, מען טאר עס נישט טון, הייסט דער פרעגן וואס הייסט, ער געט דאך עס צוריק, דאס הייסט גניבה? ער ער למעשה טאר דערקייפן, דאס הייסט גניבה? זאגט דער שולחן ערוך כדי שלא יהרג לעצמו בכך, אז דאס איז צוגעוואוינען, אז זעהן אה, קוק אן ס'איז א נארמאלער וואס קען גנב'נען, און מען האט נישט געזעהן, די קעמערעס האבן נישט געזעהן, ס'איז שטיל, ס'איז אלעס פיין, אלעס ש ש שטיל אלעס, ניין ניין, מען טאר נישט גנב'נען.

כל הגוין אויף אפילו שווה פרוטה, סעיף ב', יעדער וואס גנב'עט אפילו שווה פרוטה, ס'איז נאר אז ס'איז ווערט א פעני, עובר על לאו דלא תגנובי, האט ער עובר געווען אויף א לאו וואס הייסט לא תגנובי וחייב לשלם, און ער דארף באצאלן, אחד הגונב מום מישראל, סיי איינער האט זאגן, אה, ער גנב'עט, ער איז נישט קיין איד, איחוד הגוינים ועמם ישראל, סיי אויב מען גנב'עט געלט פון א איד פארשטייט זיך, אוי הגנב ממון משא גוים, אפילו מען גנב'עט געלט פון גוים, ואחד הגונב מגדול, איי סיי דער וואס גנב'עט פון א גדול, אוי מקטן אדער פון א קליין קינד, וואס איז דער קליין קינד, ער איז א גוי, איז דאך אדל, נישטא אזא זאך, גנב'נען, מען טאר נישט גנב'נען, ס'נישט קיין מעשה'ס. סעיף ג' איז הי גנב, ווער איז א גנב? הלקח ממון אדם בסייסער, ער נעמט די געלט פון א מענטש באהאלטענערהייט ואין הבעלים יודעים, די באבוס ווייסן נישט דערפון, אבל אם לקח בגלוי בפרהסיא, אויב איינער גייט און אין פראנט פון אים גנב'ט ער עס, אויב אין פראנט אין פאבליק גנב'ט ער פון יענעם, איז ער גנב, ווערט ער נישט אנגערופן גנב, האט א נייע טיטל, אלא גזלן, ער איז א גזלן, ער איז עובר עוולה לא תגזול. זאגט די הייליגע מוסר, חרדים, א רשע שהסב עלילא, א רשע וועלכער האט באגאנגען אומווערדיגע מעשים, ובהם מוות היא למלך יתברך, און מיט זיינע זינד איז ער באשולדיגט געווארן צום הייליגן גרויסן קעניג אז ער דארף באשטארבן בצורת עניותו, איז דער אייבערשטער האט אים געשטראפט מיט ארעמקייט, וביסורו. און האט אים געגעבן יסורים, לא ישראם זאל זיך נישט אפרעדן, אלא יתן מען זאל אים שווייגן און אננעמען די יסורים מיט ליבשאפט, ווייל עס קען אמאל זיין אז דאס האט ער געוואלט אזוי אים אפקומען, אז אנשטאט סמיסע, געבט ער אים א עני חשוב כמעט, ער געבט אים א עניית. און מה שמשיג, און וויפיל גוטס ער וועט נאר טרעפן, יראה לו חסד רב, וועט ער זען, דאס וועט זיך רעכענען ווי א ריזיגע חסד פונעם אייבערשטן, על דרך אזוי ווי ס'שטייט.

חזו ח גדול עליי האסט מיך געמאכט אזא גריסע חסד והצלת נפשי האסט מיך געראטעוועט מיין סאול משאול תחתיו ועוד בן אדם און נאך אזאלכע צו וויסן הוא עני אז במקום צרעת די ארעמקייט קומט אויך אנשטאט צרעת א מענטש האט ב ה בשער געווען צרעת און היינט איז שוין נישט צרעת קיין ערשיינונג וואס מען האט אבער כדי איז בתקין הזוהר, שטייט דארטן געברענגט אין תקין הזוהר, אז ס'איז א כנגד אז א מענטש איז ארעם איז עס קומט אראפ פון דעם צרעת. והריי שגיסו, האסט זיך שוין אמאל געמאכט מיסטעיקס מיט דיינע זינד ואתה שוגה בדברים שמביאים צרעת, און די גרייסט נאך יעצט מיט אזעלכע זינד וואס קומט צרעת, לכן איז סבוי למלקות, מילא קען מען ליידן די פעטש וואס מ'האט געכאפט, און דאס איז דאס איז די פעטש, ועוד, נאך א זאך דארף מען זיך בארעכענען, איז די אמאליגע מוסר מהר ד, כאפצעך געקומען. דאס איז די מעשה פון איינער איז אנגעקומען אויף יענע וועלט און זאגט רעבע, הרב נחמן, גיהנום, כאפט אים מיט די פייס און שלעפט אים ארויס. ליבאוויטשער זאגט רעבע, איך בין דא אין די גיהנום, די רעבע קומט און געבט אים א דאלער, ער זאגט ברכה והצלחה און דיין שליחות. און א ליטווישער קומט אן און זעט די ראש ישיבה, ער זאגט אים רבי, ראש ישיבה, ראש ישיבה, איך בין דא אין גיהנום, דער ראש ישיבה קומט, איי טאלד יו סאו, כ'האב דיר געזאגט אז ס'קומט זיך דיר אז געטון שלעכטע זאכן, על כל פנים, אמאל איז געווען סאך מער, מ'האט גערעדט מוסר, איז עס געווען, היינט זאגט מען, מ'איז מחזק די דורות זענען אביסל אנדערש ווי אמאל, אבער דאס איז נאך געשריבן געווארן, נאך א רייבן שרייבט דאס, אז מ'דארף וויסן, לייד, לייד, לאז עס ליידן, זאל עס נעמען אן באהבה, ועוד, כיוון שפחות משאר וחמור, וייסעו, ווייל ווען דו האסט געזינדיגט ביסטו געווען ערגער ווי די אקס און די אייזל. ביסט ערגער ווי א אקס און אייזל, פארוואס? שנאמר, ידע שור קנאי וחמור עיווס בעוריו, א אקס ווייסט אדער קען זיין באבוס וואס זאל זיך מיט חמור, און דו, ואתו לא תבקש גדולה וטובה יוס מהם, און דו, דו האסט דאך א באבוס וואס דו דארפסט דינען. דארפסט נישט זוכן א גרעסערקייט פון דעם, ער כעם תסבול העול והמשא, עס דרוקן אויף די פרעשור פון ארעמקייט מיט די יסורים, ולא תמרוד, דו זאלסט נישט ווידערשפרינגען אקעגן דעם אייבערשטן, וכעם תהיה נעלם, אזוי ווי זיי, און אזוי ווי זיי זאלסטו זיין פארשטומט און שווייגן, אם יחרפך אדם חינם, אויב א מענטש וועט דיך. באזידלען און פארשעמען אומזיסט, או יכהו, אדער ער וועט דיך שלאגן, או יגז לך, אדער ער וועט איבער דיך עפעס גנזלן, זאלסטו אים שטריק ענטפערן, מורא וחיטת כל אדם יהיה עליך, די מורא און שרעק פאר יעדער מענטש זאל זיין אויף דיר, כי כולם אנשים, ווייל אלע ווערן גערעכנט פאר חשוב'ע מענטשן ואתה לא, און צוליב דיינע זינד ווערסטו נישט גערעכנט אלס א חשוב'ע מענטש. תדמה, זאלסט דיך פארשטעלן, אימעדזשין, כי בדה תשב, אזוי ווי דו זיצט איינער אליינס אויף דער וועלט, וסדום, וועסטו שווייגן כי אין נמצא באמת, די אמת איז ס'איז נישט דא קיינער אין די וועלט אלא השם, פעיד אוט עווריטינג עלס און דאס וויסן איין און אוודאי, ס'איז אלעס נאר די אייבערשטער, און ממילא די ריעלייזט אז אלעס איז די אייבערשטער ארום דיך, ולפניו תעמוד באימה, און שטייסטו פאר אים מיט גרויס שרעק, והבריאים כבעלי חיים לפניו, אלע מענטשן זענען באשאפן געווארן, זענען גערעכנט געווארן פון אייבערשטער אזוי ווי אלע אנדערע באשעפעניש. אזוי ווי אנדערע חיות, דו זעסט מענטשן ארום דיך אדער שרעק דיך נישט פון די מענטשן, די מענטשן זענען אזוי ווי א מאקאש, אזוי ווי א קעצעלע אין די זייט, ס'איז אלעס בריאים, דו האסט איין זאך וועם דו דארפסט מער האבן איז די בורא, נישט די בריאים, די בורא, די בורא עולם, דו קענסט אייביג א גאנצע צייט, ווען ביסט מיינדפול אז די בורא איז וועם דו דארפסט דיך רעכענען און נישט מיט מענטשן וואס גייט אהן און זאגן וואס גייט אהן, איך רעכן זיך מיט וואס דער בורא זאגט, און מען מער נישט אייבערש, און נאר פאר אים אליינס דארף מען זיך שעמען, און מען מער ניט אבער, און זאלסט דיך נישט שרעקן פון, און פון אים זאלסט דיך שרעקן צו זינדיגן, הלא תראה, זעסט דאך אליינס כי תשאל מרעך אום עמו, און וועסט אים בעטן פון דיין פריינד עפעס, תהיה עלוב למעשה, וועסט צו זיין אים פאר אזא פאר א פרעשור, עס וועט אים זיין שווער צו טון די טובה פאר דיך, ויוקץ בך און ער וועט דיך פארמיסן, ולא גמלת רעה, אפילו האסט אים קיינמאל קיין שלעכטס נישט געטון, בוש, אוודאי זאלסט דיך שעמען בשער אליך לעיל, און דאס פארלאנגען פונעם אייבערשטן כמה שאלות, ואתה מורה בי, און דו האסט דיך שוין יא ווידערשפענגט מיט אים, שעמסט דיך נישט אזוי מורא'דיג. אבער אונז דארף מען געדענקן אז דער אייבערשטער איז א שומע כל פה און ער הערט אונז אלע אויס, און אפילו אין די שווערסטע צייטן, אפילו מען גייט דורך, מען גייט דורך, יא, מען האט געזינדיגט, מען איז דורכגעפאלן, אבער דער אייבערשטער האט אונז זייער ליב, פארוואס? ווייל א טאטע זעט א קליין קינד וואס איז פארשמירט און שמוציג געווארן, און ס'קען זיין ער קען זיך אויפרעגן, עס איז דער נייע קלייד, מאמי האט דיך געבענטשן, קום הער טאטעלע, און מען וואשט אים אפ די הענט, און וואשט אים אפ די פיס, און בעט מען די אייבערשטער וואש אונז אפ, און וואש אונז אויס, ריין אונז אויס אונזער הארץ, און זאל מען זוכה זיין טאקע צו זען די ליבשאפט פונעם אייבערשטן אין יעדע ריר, אין יעדע מענטש, אין יעדע זאך, זאל מען קענען זען דאס, אזוי ווי טאקע רבי שלמה פלעגט אונז אויסלערנען דאס, די איידיע פון צו קענען זען גאט אין יעדע זאך, און צו וויסן אז איינער איז מוודא און ס'איז נישט דא אזא זאך אז דא איז די אייבערשטער און דארטן נישט, און במילא דא האב איך מורא פון אים אבער דארטן נישט. ס'איז איבעראל דארף מען זיין, מען דארף זיין קאנעקטעד צום אייבערשטן אויף א מיט א אהבה און מיט יראה. לאהבה וליראה שמעיכון, קודם שטייט לאהבה, דורך אהבה קומט שוין יראה, יראה איז דא צוויי מיני טייטשן, ס'דא יראה, כ'האב מורא, כ'ציטער, כ'באהאלט זיך אין א לאך ווייל די אייבערשטער קומט דא, און דאס איז יראה, מורא האבן, מורא, פחד, און דא יראה נורא, נורא ואיום, awesome, wow, די זעסט עפעס איינער וואס איז עפעס א גרויסע פען פון יענעם איי קומט אריין, פלוצלינג האסטו מורא האבן צו טון עפעס א א שלעכטע זאך א נעגעטיוו זאך, נישט ווייל די ווייל די מורא, מער פאר די איך בין אזוי אין awe אז איך וויל נישט, ס'ווילט זיך נישט טון קיין שלעכטס, סאו ווען מ'קען קאנעקטן צום אייבערשטן אויף אזא מין זאך און היינטיגע לעוול פון wow איך בין אין awe איך בין יעצט לפני השם, ממילא ס'ווילט זיך נישט, כ'וויל נאך, כ'בין נישט אפילו אינטערסירט אין דעם, איי וואנט איי וואנט בי אין דעט פלעיס פון קענען זיין אין די פרעזענס פון אזא פון אזא גרויסקייט, סאו די איש כביסי השמים לענ ג די סומא, דאס מיינט צו זאגן, לייג די אייבערשטן אין פראנט פון דיך, וואנס די לייגסט אים אייביג אין פראנט פון דיך, איז ער אייביג מיט דיך, דארפסט נישט ווארטן ווילאנג די קומסט אן, די זעסט יום כיפור ווען אלעס אנגעטון אין ווייס, און דעמאלטס וועסטו האבן די נורא, נאר נורא קען אייביג זיין, אגאנצן צו איש כביסי השמים לענ ג די סומא, וואס זעסט אגאנצן צייט אז די אייבערשטער איז אין פראנט פון דיך, דעמאלטס איז אייביג דא א מודיגע אסאמנעס און א מודיגע קאנעקשאן וואס מ'האט,

און אָם השם עולם וטרם גוי. דאס איז די מאסט פאסיגסטע ניגון פאר דעם. פארוואס? ער רעדט וועגן די וועסטנעס פון אדון עולם השם מלך בטרם קוי לך פאר עניטינג יציר נברא לעת נעשה בחפצו קוי לך ער דעסקרייבט ווי יוטש דאס גאט איז אזי מ'דארף נישט מאנען ויהי הוהו ויהי הוה ויהי יהיה בספרו ויהי אחד ועיין שני לעם שלא יראה ולא יעז ועם ישראל. און געס וואט? די ריזיגע ריזיגע זאך והיא איילי. מיין פיצי מענטש, ער ווארט! וחי גוי אלי וציר חבלי ולא יעז מזה ויאט אויף קער דריכי, מיין גאנצע ברידינג איז דורך אים, איך אטעם אריין אים, ווען איך גיי עפעס ארויס, איך געב פאר אים מיין נשמה ביינאכט. ווייס שוין וואו אירע בני חיימעך שלאפן, גיי איב די ריזיגקייט נעמט מיין נשמה אויף. ווייס שוין וואו אירע אומרוחי גוויות איר השם לי, ממילא יו ריעלייז אז דער ריזיגער גאט איז מיינס ולא אירא, האב איך פון גארנישט מורא, נאר פון אים. ברוך השם לעולם אמן ואמן.